Бүгенге дәребесебезне үзебезнең Аллаһ Субхана вә Тәгалә исеме белән бәйлип, бәйләп, Бисмилләһи Рахмани Рахим дип ачып җибәрәбез. Чиратта жгы хәрефебез без өйрәнәшә торган нун хәрефе. Нун хәрефе. Нун хәрефе өйрәнер өчен без алабыз сызык. Чөнки бу сызык булмаса, без хәрефнең кайда язылганын төшенә алмыйбыз. Нун хәрефе э сызыкның өстеннә әз генә өстеннән башлана һәм менә шушындый аска төшеп китә. Ул ниндидер чүмечне, ковшикны хәтерләтәме? Ә аның өстендә менә шундый бер ноктасы булачак. Аның исеме, алфавиттә тора торган исеме аның нун Нун. Бирә торган авазы н. Н авазы. Нечкә аваз. Нечкә аваз. Нун хәрефе безнең татар теле нысыннан бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Сүз башында ул безнең менә шушы үзенең Беренче ыргагын ала да, ноктасын ала да, сүз башына килеп баса ул. Без инде әйтте, гел әйтәбез, гарәп хәрефләре һәрвакыт сүзнең башында һәм сүзнең уртасында алар җиңеллеккә омтылалар. Шуның өчен менә шушы авыр өлешләрен алар, шушы ковшикларын күтәреп йөрмиләр. Аның бер кырыендагы менә бу ыргагын калдыралар да, үзләренең нокталарын алалар да, сүз башына килеп басалар. Менә нун хәрефе дә үзенең озын, зур ковшигын сөйрәп йөрми, бер, бер бәләкәй генә э, ыргак белән килеп баса сүз башына. Ул менә бу урыны белән тоташкан була үзеннән артта килә торган хәрефкә. Сүз уртасында ничек языла? Без юл буенча сүз э, язып киләбез, киләбез дә, уң яктан сулга таба язып киләбез һәм менә шунда өскә менеп китә. Аннары аска төшә. Менә нинди дә ниндидер э, э, э, шушындый ыргак барлыкка китте. Без моны инде үткән егәйме. Аннары үзенең менә бу ноктасын шушында уртага куя. Менә менә шушындый кыяфәттә ул сүзнең уртасында торачак. Менә бу урыны белән ул Үзеннән алдагы килгән хәрефкә бу урыны белән үзеннең. Ннән арттагы килгән хәрефкә тоташак. Нун хәрефе, ул гап-гади хәреф. Бу якка да кулын бирә, бу якка да кулын бирә. Сүз азагында ул башка гарәп хәрефләре кебек матурлыкка омтыла. Менә шулай язылып киләбез, киләбез дә. Нун хәрефе сүз азагында үзенең яңадан алфавитта тора торган матур кыяфәтенә керә һәм үзеннән алдагы килгән хәрефкә тоташкан була. Инде карап китик хәрәкәләр белән. Безнең хәрәкәбез беренчесе ул фәтха. Фәтха без беләбез инде аны, без белә торган э, татар телендә ул ә Ә авызын бирә. Һәм безнең нечкә нун хәрефе нечкә булгач, ул фәтха белән укыла, нә дип. Нә. Нә. Нә. Икенче хәрәкәбез безнең кәсра. Ул һәрвакыт язылачак хәрефенең астына. Нечкә нун хәрефе белән ул укыла ни. Ни. Ни дип. Өченче хәрәкәбез дамма. Ул языла э, бәләкәй генә өтер формасында һәрвакыт э, хәрефнең өстендә була. Һәм без укыйбыз ну. Ну. Нә, ни, ну. Нә, ни, ну. Нә, ни, ну, тагын безнең калдыны карарга сәкенебез. Сәкен язып куябыз нун хәрефен. Аның өстенә сәкен һәм менә болай дидек, гарәпләр бер вакытта да сәкенгә башланган хәрефтән сүзләрен башламыйлар. Менә сәкенгә башланган сәкенле хәрефне укыр өчен алдына нинди дә булса хәрәкәле хәреф куярга кирәк. Без инде гадәттәгечә куябыз үзебезнең Хәмзәне. Язабыз фәтхене, аның өстенә хәмзене һәм аның өстенә куябыз фәтхене. Һәм бу хәреф безнең нинди хәреф була? Ә. Моның белән н хәрефе белән без икесен бергә кушак, ән. эн эн нэ ни ну эн нэ ни ну эн нэ ни ну эн Менә бу э, нун хәрефе безнең татар телендәге ныдан бер әйбер белән дә аерылмый ди. Без дә татар телендә нә, ни, ну хәрефләре белән сөйләшәбез. Инде хәзер Ачык үзебезнең 14-нче битне, китабыбызның 14-нче битендә нун хәрефенә күнегүләр бар. Ән, ән, ән, ин, ин, ин, зин, зин, зин, мән, мән, Мән. Мин. Мин. Мин. Лән. Лән. Лән. Менә монда лә хәрефен без әле үтмәдек. Алдагы дәресләрдә үтәчәкбез. Тик менә бу сүздә лән дип укырга кирәк. Әнтә. Әнтә. Әнтә. Нимтә.